Thema dramor sgynnon ni yn y gegin eto heddiw 'ma. Gareth, ti'n mynd i neud brecwast i ni wyt? Yndw, brecwast chydig bach yn hwyr i neud brecwast ŵan. Wel, ma' rei newydd godi wrach. Yn union, ma' hwn y brecwast os chi newydd godi. Hwn ydi'r brecwast i gael. Ie? Ma'n frecwast diog a ma' frecwast eitha spicy. Spicy? Yndi, ti'n licio bwyd spicy dwyt? Yndw, ond dwi'm yn gwbo os o'n i'n licio fo i frecwast chwaith. Ond mae o'n gweithio. Huevos rancheros ydi o. Huevos yw wya. Ffansi. A rancheros ydi Ffarmio. Ranch. Wel ti'n gofyn i'n dda de. Reit, be da ni wedi gwneud i gychwyn a ffrio um, chydig o veg. Um, mae gen i shibuns yn yma de, neu i ni um, nionyn spring. Ie? Um, nionyn naid. A mae gen i bepur coch, a chilis uh, gwyrdd a coch, a chorizo. Dwi wedi defnyddio uh, chorizo cyfa, okay, sausage cyfa, a'i dori o'n fan, dim yr un sydd wedi sleisio. A wedi gyfeir chydig o oregano, y ffa yma, y kidney beans yma, um, mae hyn yn dda i chdi hyn. Ti'n mynd cyn agos? Dwi'n fan, de. Na, a wedyn tomatos tin, a wya, a caws. A ddoni at hwn wedyn. Reit, da ni'n mynd i gychwyn drwy ffrio pethau reit sydyn. Um, dwi wedi torri pethau'n fach er mwyn i nhw ffrio yr un amser ac yn sydyn iawn.

Yym iddo fo fod yn blas yn hytrach na gwres 'de. Ie. Ma' 'na dipyn bach o gic yno fo lle yndi? Be' Fydd 'na dipyn bach o gic. A dyna 'di pwrpas yym ma' ma' lot o yym bobol yn ca'l hwn i frecwast yn Sbaen ella yn Mecsico a stwff felly a ma' mae o'n ond dwi'n me'wl bod o'n grêt os ti'n deffro 'di blino yn y bora 'de. Ie. 'Di blino am bo' chdi 'di bod allan noson cynt yym mae o'n syniad da i ga'l hwn achos ma' 'na lot o bethe da ma' 'na liwia da felly ma' o'n iach i chdi. Yym oregano 'di hwn. Nes di ddim trio hwn wsos dwytha.

Y chorizo ma, wedyn ma'r chorizo ma llawn oel da. Lle ti'n gallu prynu hwnna wedyn? Yym unrhyw ar farchnad. Wyt? Wyt, ond mae o i ga'l dramor yn amlwg. Yym ond na, ti'n gallu ga'l o. Swn i yn prynu y sosej cyfan, swn i'm yn prynu'r stwff sliced achos mae o 'di... ti'm yn ca'l yr olew. Ma' 'na flas da ar hwn 'fyd, does gen? Ia, dyna tisio allan ohono fo 'di'r olew. Reit, 'nai mynd i roi hwnna at 'i gilydd ŵan. 'Dan ni'n mynd i adio

A ma hein yn wya fresh. Pam fo nhw ar wahân gin ti? Wel dwi di roid nhw ar wahân achos da ni'm yn gorfod potsian yn agor o wy a ma na dipyn bach o rwy achos ma unwaith ma'r rwy di mynd i fewn i hwnna de mae o'n boeth fedrwch chi'm tynnu'r rwy allan wedyn os da chi'n gal o fewn i hwn fedrwch chi gal y rwy allan cyn roid o fewn i fanna fedrwch? Iawn. Dwi dda sti. Da ti'n gwbo? Ti'n iawn? Ti'n dwr? Dwi iawn o fo. Dwi reit ddychmygu i weld hyn. Oce. Mewn a fo. A be dwi'n neud ydi neud rhyw dwll bach fela efo'r llwy, llwy bren, a mewn a fo. Wedyn ma' hwn wedyn yn mynd ar wres gweddol ond dim yn berwi ne' ma'r wya'n torri a 'dan ni mynd i roi caead bach arno fo wedyn dwi'n mynd i roid o fyma. So ti'n gallu roi hwnna fan 'na chdi. Yym a dwi'n mynd i roi caead bach arno fo. Wan. Yn fyma dwi'n mynd i neud yy tortillas bach. A mae'r tortillas yma yn cael ei wneud allan o hein. Alli di ddangos hwnna i'r camera i mi? Um, dal o fyny. Chdi. Da ti. Um, tortilla bach... Uh, da chi'n defnyddio hein, byddwch chi'n cael bwyd Mexicanaidd, a rapio'r bwyd i fyny, a yeah. sŵp felly, a wedyn, dwi dwi'n di wneud, dwi'n di dorri hwn i wneud creision bach fel hyn, a mae'n syml. Ti'n dweud dipyn o oel fewn yn fanna fyd, do? Dwi'n dipyn gael o oel fewn oes, achos mae sefyll ffrio, ond beth da ni'n di wneud, dwi'n ni'n di roed nhw ar uh, yr papur gegin yma, a wedyn mae hwn yn mynd i Dynnu'r oil. Dynnu'r oil allan. Okay. Reit, mae sio oil reitha poeth. Ti licio bwyd o dramor, dwi sgef? Ydw, dwi si modd. Dwi, dwi wedi teithio lot, dwi wedi bod yn Rosgoch, dwi wedi bod yn Amlwch, dwi wedi bod yn Fangor. Na, dwi wedi bod, dwi, Marrakesh, dwi wedi bod draw yn Gogledd America, dwi wedi bod yn byw yn Sbaen am gyfnod, felly mae bwyd uh, dramor yn flas i mi, os dwi'n gweld o, um, mae yna lot o y gynhwysion da, de? Ie. A dyna sy'n bwysig. Mae o'n cadw anad arna chdi. Ond mae coginio wlad yma yn fendigedig. Nes i wneud shepherd's pie dyn o'r blaen a nes i ddefnyddio uh, cynhwysion da. Chdi roed un o hynny ni tro nesaf. Nawn ni. Reit, mae hein yn mynd i mewn yn syml. Ffordd i brofi os di'n barod, di jyst rhoi ben o'i mewn fel la. Ac wedyn, mae o'n, gyd i weld, mae o'n barod. Neitho sislo. A wedyn tra mae o'n sislo, Nawn ni roi rhyw ddau yn fyma. Wedyn fedrwch chi neu' rhein o flaen llaw. Ti'n gweld o'n Sisan? Ti'n gallu ffrio bara 'fyd wrach byse? Fysa chdi'n gallu ffrio bara ond dwi gwbo bara di mo'n sugno lot o'r oil 'de? Ie. Wedyn ma' rhein yn gneu' mewn dim o amsar. Jyst troi nw fel 'a. Sbia ti weld su' ma'n bod? O ma' hwn ma' hwn yn declyn gwael dydi? Sbia arno fo. Dwi'm yn gallu neud o. O na chdi. O ma' hwnna yn dda. Brownio'n neis. Oce d- fel ti'n gweld eiliada ma' o'n gymyd. Iawn a dwi'n dwi mynd i dynnu hwnna allan. A fel ma' nw'n oeri ma' nw yn mynd yn galed. Oce? A wedyn ti'n gallu byta nhw fel creision. Reit, yn fyma, mae fo yr un nes i o blaen, am bod fi'n... Da iawn. Ond hwn ydy'r Huevos Rancheros ma. Ti'n gweld yr wyau ma? A wedyn be sy'n dda ydy, mae'r wyau ma wedi setio am fyny chi faint dach chi isio'r wyau setio. Os dach chi isio nhw fynd yn galed, wel mwy o amser de. Ond mae o'n neis pan dach chi'n torri'r melynwy yna, a wedyn dach chi'n cael yr melynwy. Waetsa di dy ddwylo ŵan, os mae hwn yn boeth. Oce? Da ni'n mynd i roid hwn, wel dwi'n mynd i adw o fan'na am bo fo'n boeth.